Ok, bonochi un bia mas. Ki tin ki den di Water Resto? Nos ta den un video blog awe. Nos ta den baño, pero ya e ta un tiki straño, pero mi a disidi tòg. Despues di hopi tempu mi no a traha video blog, pasobra semper mi a bisa mi no tin tempu p'e. Pues mi a disidi awe ku mi ta traha un video blog, tanto ku mi ta bisa ku otro kosnan ku mi tin ku hasi. Nan tin esei ta, Awe, mi tin ku feita. Dus mi ta bai papia ku kusnan ta tin ku mi ta feita. To ya, to wak ku nos por echa kara bonita ku es tiki homi. Dikon nan skohe pa hasi e video ki presisamente ora mi ta feita? Nos tin esei ta e punto tambe. Loke ku mi keda papia ta ku mi a ripara ku hopi hende i mi mes tambe a bisa semper mi ke hasi algu, mi ke. forma algu, pero nunka mi no tin tempu pa mi hasi e kos ku mi ke hasi. Anto a pone ku mi di ya oke mi ta trae video aki, mi ta trae el e hohontan den ku mi ta bes hasiendo mi feitamentu aki, anto mi ya mi no por tin excuse den esun lugha basikamente pa mi no tin excuse ku mi no ke logra loke ahan ku mi ke. Pa hopi hende skol a kuminsá. Anto ya tin bai menti skol bek, tin bai menti trabou, fakansa e kaba. Anto mi tabata papia ku algun amigu diferente, no unu so, pero diferente amigu. Nos tabata papia di loke ku nan ke logra den e aña aki. Anto ya ami mes ta bisa nan. Cu si bo ke logra algu bo tin cu ponele gewoon pone un meta bo dilanti pone loke cu bo ke logra bo dilanti anto wak si e ta realistico anto cuminsa hasi stapnan pa bo por logrel cu esey cu mas rason dicon mi ta bezig ta haciendo e video blog aki ta hende cu mi ta feitando. Ta pa make mi point clear. Simpel simpel si no ke ta pa make mi point clear. Un hende a bati na e porta aki, nos a mira ke problema. Kin tin e problema? Kin tin e problema? Kin tin e problema? Ok. Mi ta bisa fe kantu. No. Mi no ta delete ningun di e cos aki. I am not going to delete it, just so you know. Si, esey ta hendenan cu ta entra mi ke stroba hende, stroba hende di graba video den baño. Cansa hende. Ok. Un nos a keda, prome cu nan a interrumpí nos den e baño aki. Asi nos a keda den pone metanan bo dilanti pa bo por haci nan. Tabata tin un di muchanan, un amigonan ku mi tin, ta bisa mi ku e tin e tin gana di hasi kosnan pero e no sa kon pa e yega na nan. P'esei mi aviso ta pa bo por gewoon tuma un momento pa bo mes, sinta abou, sinta na un mesa, kon pèn ku papel, skibi lokual ku bo ke hasi, anto ponele kla. Ponele pa bo por pone puntonan ku bo ke hasi, ku bo ke logra. Pa ora ku keda kla kuné, awor mi ta bai feita, mi ta spera ku no por kòrta mi kara durante un dia kos nan yu. Pero ya ta mos kos nan bo tin ku hasi ya. No pensa ta komo dje no ta fásil pa bo lanta i ta bunita, tin un proseso ku bo tin ku hasi. Entonces ya. Pero apesar di esei pa bo logra bo meta, ami tambe lo avisa, mundu ta diferente ku hos mundu tin. Mundo ta yin material. Si bo ta biba na Hulanda, bo tin, Hulanda ta un pais di opcion. Si yen cosnan cu bo por haci, yen cosnan cu bo por logra, ta a bo mes di por ke. Awor, si bo mes no pone iniciativa pa bo haci algu, e local cu bo ke logra nunca lo por, bo por yega na dje. Paso e no ta bin kai riba bo skochi, altans ku bo tin hopi pero hopi hopi suerte, anto e ri e ta bin kai den bo skochi, pero ya nos no por nos no mester ta realistiko nos no por biba riba suerte, si bo ke algu bo mes tin ku sali busk'e. Tin ora mi ta keda ketu pasobra ku mi no ta haña ku mi ta meresé di kòrta mi kara pa mi papia ku bo. Kòrta mi kara pa mi papia ku bo sinan no por tòg, bo ta muchu bunita. Sí, anto ya manera e siman ku ta bai bini aki ta bai ta un siman kaminda ku hopi hende ta bai skol, nan ta ser konosí ku nan klas ku nan otro nobonan, nan ta. Nan ta haña nan bukinan, nan ta haña diferente kos. Ami lo bisa, pone bo kosnan ku bo ke hasi riba papel, anto despues di esei buska e opshonnan pa bo por lomp'é. Si bo no sa, bo por tuma kontakto ku mi, bo por tuma kontakto ku bo, si bo ta bai skol, bo tuma kontakto ku bo dekanat, bo SL, bo SO. Elbey, si, S-O Elbey, ku pa ami ta son of a lesbian bitch, parese e ta diferente na tur storia, pero na bo skol bo tin un studiebegeleider, bo por tuma kontakto kuné, e por duna bo informashon pa bo por logra lokual ku bo ke. Tambe mi ta haña ku hopi hendenan afuera aki na Hulanda, e hobennan, e antiyanonan, nan ta hopi friu. Nan hopi friu den e sentido ku ora nan yegi akinan nan no ta konosé otro persona, nan no ta interaktuá masha ku hopi otro persona. Mi no ta bisa ku bo no ta hasié eso, tin hende ta hasié, pero. Mi ta haña cu nan tin nan grupo cerá. Anto bo grupo cerá ta, ta, ora bo tin un grupo cerá, bo ta causa cu tin un otro grupo cu tambe ta cera su mes. Siendo cu engle nos tur ta bini for di Boneiru, Corsou, Aruba. Nos tur ta papia Papiamentu. Nos mester por uni cu otro mas y mas. P'esei no ta sosode aki nan. N ta pone kue sosten ku lo bo por haña ku no ta hañ'é, pasobra ku no tin hende ku ta apoyá un i otro fásil. Ta eksistí hendenan asina, pero bo no ta haña nan fásil. Nto bo tin ku buska muchu pa bo por haña nan. Esaki ta mester ta algu ku bosnan tin ku bosnan nos tin ku habri mas fe pa nos por tin bon komunikashon. mas mihó interakshon ku hende, mas mihó kombersashon ku hende, mas mihó aktividat, mas kosnan ku por tene e hobennan na bida. Mi ta papa Pasko, mi ta si papa Pasko, mi ta papa Pasko, baba a pie ku palaw. Nos por pone manera tambe den bo planificacion metanan cu bo ke logra. Por ehemplo, as bo ta un studiante cu ta biba na Hulanda, bo por pone manera tal bes den vakantie periodonan cu bo por bishita Europa. No solamente Hulanda, pero Europa, pasobra Europa si bo ta studiante y bo ta sabi of si bo ta un hende cu por trae bo recursonan facil, Bo por plania vakashonnan ku bo por bai i konosé e hente den mundu, eigenlijk hente den Europa, ku ta mas fásil pa bo. Ta kosnan ku ta lèuk, interaktivo i ta kita bo mente tambe for di lanos bisa e posibel hèmber ku lo bo por tin, tambe e frustrashon ku por ta. Bo tin muchu hulandes ta drai den bo kabes, bo tin ora bo tin mester di un bon papimentu. Stobas o no sa oke feita kara ki korta kara kiu kara muchu bunito pero boso no ta komprende kimi ki mehto no bon komprende oke mi kier a splika en feleke ora en ku ya ta importante pa nos por pone meta na riba papel esei tabata mi topiko engelek mas grandi di awe boso pone meta riba papel i purba di logra nan boso bo no por logra hopi. Pero huntu bo por logra mas. Pero bo tin ku puntra un hende pa e ayudansa pa e por yuda bo pasobra un otro hende no sa si bo tin mester e ayudansa. Y mi a kòrta mi mes imaginando. Bo a bisa, Mi falta! Mi kara bunita! Como nos a clara casi clara di forma e cara bonita aki Ya, mi quier awor a invita bosan pa subscribi na mi canal di YouTube Wak mi videonan como a traha den anteriormente Bosan mas por sigui mi riba Twitter Sigui mi riba YouTube mes tambe Sigui mi riba Instagram tambe, ta bay tin mas potreto bay sali. Anto di siman cu ta bini aki mi ta bay cuminsa hasi poco cosnan, tin cu masia, ta un semana tin cu mas loco, tin cu mas out there djis pa fun. Ok, cu mi barba blanco mi ta keda cu bastan pa ora aki, mi ta. Sign off pa medio di kontingu mas detaye riba e kara bo ta aki i nos ta keda pendiente pa e siguiente video mi mi ama danki pa bo sa nos skucha i wak mi ta hasi ridikulo den baño aki nos ta mester por bo bo no ta gusta yeka na si hopi video ke na si wake nos ta papia despues chao te siguiente video vlog.